I am a human right activist, I am a human right defender, I am a civic right rights activist so in pe ibibedo ka timo mingi mo mere i kom acholi kenyo ni an abibedo ka nyibone nyo an aling woko pe alok iye in imedde ki timo mingi me bango acholi an pe abiye. An pe abiye dok abiye riko kwici kwici kwici kwici kwici kono lokke nyo pwonnyane nongo winye nini dog an akemme ki tiro paco akemme ki tiro lok ada gin marac omyero kiwac ni rac gin maber omyero kicwak ni ber. Acholi mogo tye woko ma gitye ka timo ming gudwogo luming mo ma konye bene peke en oweko awaco ni ngat moni kong kite kicwalo woko ba ki wek kong orwak tyene i dec tim ber iwek latinni orwak tyene i te dec ming moni eni ni ma nongo ryeko anywali bene dok peke iye ki ryeko me kwan bene peke iye ni en ni dong ming marac loyo weng ee tung ma ibed ki ryeko anywali ee kit me kwan obed peke beber ne tye ento man in ipeke ki ryeko anywali Aya, ryeko me Tedes nyo ryeko me kwan bene peke. Eh? Lewic pe i komgi. En laming ngat ma pe okwano, ngat ma pe ngeyo piny. Wiye tek tek mo dok pe bilworo lewic. Eh? Ko nen mogo mege me mwaka pyerabicel, mwaka pyerabiro, cito ka bange no i Afrika kuca bedo ka belle ki lutino wer, luwer mogo. Mego mo ma nongo kome ki bel. Nongo wulokke ki moo kany kwija kany kwija kome ki bed wulokke ki moo ma kome bed rwanga rwanga calo kom ongera mo. Eh, Kome bed calo kom kom ayom. Ento bino kany poro tinone kono ngo kwene kwene mito ni iduk calo en latin. Eh, Mogo poro tino ni wa leb acwali pe ngeyo kun icito woko ma ye inyari ki ye ingwinyi weng otwi oko weng ka weng ento ibino ka loko wii ni in dong pe ingeyo leb acwali winy kong kin minge pe tye ka mo ilobo kany ma obibedo ber loyo gang. East or west, home is the best. Eh? Ento man in kono kicwali woko suru rifriji pi oryeng ayela nyo kweni nongo oyo mo me bino woko. Eh? Ento dong in itamo ni omyero ilokke dong. Togi bene dong icak dong yeto wa jo ma tye gang kwica onyo inengi calo lubaba, ee, onyo icagi, onyo icit ka poro ababani mo kunu ki tic malayani mo, ee, icit mere ka pwonyo tiyo, icit ka tiyo malayani mo ki tiyo malaya mingi mo ma meni ma malaya-ni opwonyi kwede. Imito ni icit ka timo malaya i kin lutino awobe luwer kwica ni aa an kono ngo, ngo, poro tino. Poro tito ki tim ababa kimiyo en aye opong i kom Acholi ma Lubanga okonyo gi obino woko. Kwon ocak kwo maber ocak bedo responsible Acholi owaco ni lacan latin pa lacan bedo maryek. Latin pa lacan bedo maryek, bedo makwiri. Latin ma odongo i can bedo makwiri, bedo maryek, timo gin ma me konyo. Hmm? Man in i o i Amerika, icako donyo i drug, icako mato taa, jai, icako tic bukke ki cocaine, icako mato kongo non stop. Ngo ocwali woko-ni?

me cako mato jai, me cako bedo lamer, pingo dong pe icit ilarre eko otuma imoro kodi? Hmm? Faking life style mugu me miu miu. Lupok two, lupok two ma konygi pe A ki i Afrika cito poko twoko matek woko. A ki woko kun nongo tye ki cware bino i Afrika buto ki co kany kwija kany kwija kany kwija loco ko weng. Cako buto ki co ki i Entebbe kwene kwene kwene kwene kwene kwene. Onyo mogo wucako burgecoa i Dubai mapatte, wudonyo i Nigeria mapatte, wudonyo i Uganda mapatte, i Kenya mapatte, i Tanzania mapatte, kwo miyo en icwali kede kwene mono? Pingo pe dong in inong laco mo maber onyo acel mo nyome kukede ket lagit icak bedo responsible wek dano owori, wek lobo acoli owori? Loyo tim miyo mogo me bedo ka poro ababa me bedo ka poro kwo me miyo miyo kalca mogo me miyo miyo ni kalca pa muno kalca pa muno kite in itim nining will never fits the society of Africans will never fits the society of wan macalo Acholi nyo wan macalo Luo pien wan macalo Luo kacel ki Acholi we are so decent we are so decent ming pe wanyibo wan macalo luo onyo wan acoli ming pe wanyibo gin ma wadek loyo en aye dong ming poro tino ki kwo man me timo malaya ni nongo peke i acoli wun mono ka jamine wutimo ki woko pingo tye ka cwalone bot dano wa gang kwica Otye ka cwale bot dano wa i Uganda pingo? Hmm? Dano calo an Daniel Soka pe abigiko lok ada ka nongo ni ma dong pe twero niang abiyero ka yera ki leba acwali ma nongo tye organic leba acwali ma tye organic en moni ma gang can ki kome pien acwali mukene ka iyerogi ayera ci obipwonye maber Kilyet loko maber ki laro loko i kin dano maber weki ogik timo malaya moni ma minne opwonye kede ni ko. Ka mini opwonye ki malaya pe ibed ka tute me recruiting lutino pa dano weng me donyo i malaya onyo i tim mabor. Wucit wutim malayane ki meni ki kakawu kunu. nyo ki gangwu kunu, ming pe wan wabinyibo i acoli weng. Dok an macalo Daniel Soka pe abiparo kono in itye ki cenne nyo kono ipe ki cente, kono itye ki gweng i gwoki nyo ipe ki gweng, nyo kono itye ki ngo nyo itye ki ngo. An pe abipari ka in itye ka bedo ka nyibo ming i acoli, an abiyiti komi, ayiyiti maber. pien lutinoni bene dong pe miyo tam boti dano weng pe gitye ka miyi tam co wan dong calo activist onyo lulweny pi twero pa dano onyo pi kalca ma megwa pien wan macalo acholi kalca ma megwa en aye ywekowa en aye ideyowa ci in imyero ibin ki citail kalcani moni kono ki i America kono ki i Europe onyo kono ki kwene onyo ia kede ki i Australia onyo ia kede ki kwene. ni in ibin kede nyo icit kede gang kwica me bedo ka nyweno lutinowa onyo me balo kalca ma megwa, wan pe wabiye. Mm? Wan macalo cultural activist, mm? wabiyiti, wabipwonyi, wabilani wek mingi ni wa exposing o maber pe inwo ngibo mingi. Labolle ki tim minge mogo tye bot tutwale bot lutino pa kwogo lutino pa kwogo me Ireland-ngi me Ireland-ni dano calo aya Irene ki jo migi luming mo pe angeyo kono kinywalogi nining? Kinywalogi ki taip ming mo ma dong minge mo ma pe lar. Nen moni mo nyo onek i ceng ca obino ka kweko ngwinye bota i Facebook ni ikweko ngwinye bota. Onek an pud atye ka kemme me yeto aya keken. pud ki jogi maming ma gitamo ni gin gitwero piko acoli weng i ngwinygi. Pien dano calo aya Irene tamo ni ka en tye ma ywek onyo kono ki ngeye i social media ci dong itwero piko acoli weng i ngwiny cete. Twero tame nen calo ipiko acoli weng i ngwiny cete. Co aya in ibijenye bot acoli mogo maming. ma pe gingeyo piny. Ento ka polo bot an Daniel Soka ma angene dok angene dok pe a ki gang me ming ming in pe birwako an i ngwinyi. Pe birwako an i ngwinyi. Omeru jo eno ma mingi oteme ni wakke ineno wacwalo missionary ki cito ki ngoto dako ne wa i wi kaburune. Missionary mua acholi bene doki mua wa ki wa ki ki ki i America ka dok obino en jo aye bene ogamo ki wi ki ki ki i airport ocwalo wa gange kit ngagi ka dok ocito obuto ki dako pa jo doki i wi kabuto pa jo Pien jenyi ming pa jogi ni wan pe wabinyibo, jenyi ming pa aya Irene-gi ni wan pe wabinyibo. Eh? Lakodi, style moni ma nongo in inongo mere kato woko ice refriji kun bene meni kong eh, oneko dano ka wek onongo favor buti me cito woko. Hmm? Tyen ki police me Uganda ni kicelo dano ma romo abicel i, i, i, i- i bar pa meni en dong otiyo ki excuse eno ni ki disguise eno ni me gin o disguise ni en dong kono ngo kwane tye ka marac ki nga en otiyo kede me cito woko kun bedi dong otye i Rilan eno otango ni ka otye i Rilan ngwiny cetwu ni weng Acholi donyo iye pe Acholi weng donyo i ngwiny cetwu oceriw Wukwek ngwiny cit wunu i bot Acholi ma minge. Ento ka wan Acholi muku ma gwinyo do ocwalo cit woko malo wa con-ni, pe wubikweko ngwinywu ki bedo i rilanwu ni bot dano. Wunek, wunek ka pud im, pe im, ka, ka imito ni aya lok kom ngwinyi maber, ci i nino mo dok koi itema. Atamo ni lameru aya ki yat pa meni pud pa ma ma, ma pud a, a exposing i ka pud nok ci in imedde ki roka unek unek en tye umin aya Irene temme me roka ci ibiniang bad news obedo ngo pien an pole pe ayeli ba Ka aya bene pe ocak kweko ngwinye i koma, ocak kweko ngwinye gin kit jo onongo kono, kono pe ayelogi, pien an bene onongo bene pe angeyo wagi. Ento guteme ni giroka, ineno kite gumato kwede mac. Co, wunek in ka pud itye ka medde ki kweko winyi. This should be a last warning. Pien lok ka yat ka meni-ni pud pe oromo YouTube maber. Abitito mukene dok mung mukene ma okanne, ci abitito weng. Ci wunek wun kacel ki jo micgi-ni, wubinongo ni pe ibinyomme ki acholi mo keken.

Pien wangeyo ni ka wubino i media itamo ni aya gin mo ma niang, kun laming mo ma tero oto ticce mere me lac i wi kaburu. Hmm? Stupid jeans, weak jeans. Itye dano ma cok mwaka adek ki wiye ento pud itye ilai ot ni in dako nyo in anyaka. Wod pa nga ajoli? Nyo kono gicwali ki wat? caro eno-ni ibicwale kede ganga. Yes, acwedi mukene tye maryek ma gikwo kwo ma kwiri maber ma gitye decent pe giyelo dano bene pe ginyono tyen dano weko bene pe ginyono tyengi in iwinyo i nino mo kiyetogi iwinyo i nino mo Daniel Soka olok i komgi. An tye acwali mukene ma kit in iwaco ni an alok i komgi, pe atwero lok. Pien angeyo bergi, pien angeyo ni gikwo a decent life. Very decent life. Pe atwero yetogi, be pe atwero ngamo doga i komgi. They live a very responsible life. Inongo ni lutino gi bene pe ka yeto dano, lutino gi bene pe ka yelo dano, lutino pa dano, lutino gi bene pe ka lweny i kom dano. Eto man jo gi gin kede aya gi ki onek gi ma min gi bene oneko dano ki i bi yali kam eh oweko ki celo dano lok me Roroma mege oweko ki celo dano abicel. ci mudoko i bar pa mine en aye gutiyo ki excuse enoni me cito woko i Ireland kome dong guo woko i Ireland gimito gikwek ngwiny giyiko weng i kom Acholi weng gidany ngwiny gi calo ngwiny goo calo ngwiny Ocoli ma obino ka mako gweno so wun wubirwako Acholi mogo ma minge i ngwiny cito. ni DJ Joe Mic itwana ci kaeri mo ku ineno ki dano calo Joe gini ai dano ma nen calo Joe gini pe twero bedo dano maryek pien waminge tung inene o ki ki wa ki rukke wa ki timme tung inene ni ngat eni ming ngat eni pe ki ryeko mo keken i wiye mm itung ineno minge o Niye, DJ, i DJ kun itye acikari. Aya ka obino cako jenye kuke ni en koni kwan koni lapok cai waitress i otel. Pe ibed ka jenye ka ngecci mo peke dok i gang kwan. Lakodi jenge ming ming eni social media popularities eni pe cwali ka mo. Mak tic matek. Bed ki ka ngom, ged otti, bed ki gin ma cimme. En wan pe bino akweko ngwinyi i social media eh, ni an dong kono atye ah, admin me Facebook group nyo me WhatsApp group ci dong ibino ni ikweko ngwinyi koma. Cere kwek mwinyi kaca bot luming. Wic moni eni mentality me bango kwon ka bii ki uyoni. Cwal wa icaro gang wu kunu. Pe itwero kweko ngwinyi dogola pa acholi weng. Twol laming. Twol luming ma kony wu peke.